Shalom Sabat. Meh kita nembu ke Sabat tu enggau jaku Allah Taala dalam Jeremiah bagi ke dua puluh tiga ayat dua puluh tiga enggau dua puluh empat di ku iya nyebut Aku tu Allah Taala di sebarang endur ukai ba endur siti aja. Nadai siku orang tau belalai ke aku. Kati kita enda nemu aku bisi di serega lalu bisi mega di dunya? Tu ayat indi kitai ke saritu Tuhan bisi dini-dini endur. Amat ke enda ke Tuhan bisi dini-dini endur. Nyadi nitih ka utai ke dipadah ulih leka jaku Allah Taala empu nya nuju. Pesan iya ba Jeremiah iya endang madahka iya endang Allah Taala ti bisi di serega lalu bisi mega di dunya tu. Di dalam Jeremiah dua puluh semilan semua atur iya ke dikereja aku iya nya deka nyenang ke kita ukai Atur ti dikena ngusahka kita. Atur ti deka ngaduka pengelantang ti endang diada enggau kita, Aku Tuhan udah bejaku. Nyadi ku iya madah baru mega di dalam Jeremiah bagi ke tiga puluh dua ayat dua puluh tujuh, Aku Tuhan Allah Taala. Semua mensia nadai utai ti enda ulih digaga aku, ku iya madah. Nyadi ditu kita meratika iya sigi endang alah nyala ti endang ungkup semua mensia. Bini-bini mensia imbah iya ngenggau iya, iya sigi bisi dia meh iya. Iya. Nyadi nya utai ke nyelahi ti ke dipeda kita ba Allah Taala. Nyadi bekenya mega ku iya dalam ayat tiga puluh semilan, Aku deka meri ka sida siti juluk ati, iya nya seruran nangi ka Aku ngambi ka tau pulai ka pemanah sida enggau turun menurun sida. Aku deka ngaga sepekat ti meruan enggau sida. Aku seruran deka ngereja pengawa ti manah ka sida lalu. Aku deka ngasuh sida nangika Aku dalam ati, ngambika sida enda mudah ngelengkaka Aku. Nyadi tu meh kebuah Tuhan mandang ngagai kitai bala menyadi dini-dini alai kitai besembayang, Iya sigi bisi enggau kitai tauka bisi deh dia laban Iya enggaika kitai ngeleka Iya. Nya ketegal Iya tadi meri kitai juluk ati. Madahka Tuhan sigi bisi berimbai begulai enggau kitai di nengeri alai endur kitai besembahyang. Nyadi baka nya mega baka ke dipadah ulih Raja David dalam Mazmur seratus tiga puluh semilan iya ke nyebut ngagai kitai manah amat madahka Allah Taala tu Sigi bisi. Begulai enggau kitai, kitai enda ulih ngerarika diri. Ayalah kala munyi ke leka jaku iya. Laban iya meh ti udah meresa aku. Lalu semua pengidup kitai ditemu Allah Taala magang. Nyadi ku dalam leka jaku iya, sebedau aku mansutka jaku pun, ku iya, Nuan udah nemu utai ke deka disebut aku. Nuan ngelingi aku ari sepiak-sepiak. Nuan nyaga aku ngena kuasa Nuan. Penemu nuan ba aku udu besai kelalu dalam enda ulih beragam aku dini alai endur aku bejalai lari ke roh nuan dini alai endur aku bejalai lari ke nuan enti aku niki ke serega nuan tentu bisi dia enti aku gali ba dunya pemati nuan tentu bisi dia alai kitai baru enggau deka jaku ke disebut oleh jeremiah tadi Allah taala sigi nadai ba Endur siti aja tang iya bisi ba bini-bini tua. Pechaya meh lalu Tuhan deka bisi begulai enggau kitai ba bini-bini alai. Tuhan enggau kitai semua. Amen.